Salam mähriban parahatçylygyň ýaş aparlar akyl paýhas bäsleşigine gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar. Bu gün biz Gahryman Arkadagymyzyň ýörite karary esasynda, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan Parahatçylygyň ýaş aparlar atly akyl paýhas bäsleşigimiziň Birinji saýlama tapgyrynyň altynjy oýnuny geçirýäris. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň altynjy oýny Osman döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy atly tema bagyşlanýar. Gahryman Arkadagymyz biziň şöhratly ata-babalarymyzyň döreden we dünýä taryhynda wajyp orun alan Osman döwleti barada Ahalteke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz atly kitabynda Osman döwletiniň türkmenler tarapyndan esaslandyrylyp, onuň Zeminiň üçden birinde alty ýüz ýyllap hökümdarlyk edendigini nygtap geçýär.

diplomatiýasy atly tema bagyşlandy. Bäsleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasynda ýörite gezelenç guraldy. Okuwçylara binada ýerleşdirilen beýik şahsyýetler, şeýle hem Osman döwletini esaslandyryjy Ärtogrul gazy hakynda gyzykly gürrüňler berildi. Garaşsyzlyk binasynda oturdylan taryhy şahsyýetler, şeýle hem Ärtogrul gazy hakyndaky maglumatlar okuwçylarda aýratyn täsirler galdyrdy. Şeýle-de Osman döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasy atly tema bagyşlanan bäsleşige gatnaşýan okuwçylarda milli mirasymyza, Taryhymyza bolan hyjuw goşalandyrdy.
Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Geliň indi bolsa, bäsleşigimize gatnaşýan okuwçylarymyz bilen hem tanyş bolalyň.
Ogulsoltan Orazberdiýewa, Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän

Jennet Akmämmedowa, Aşgabat şäherindäki dil dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň onunjy synp okuwçysy. Rus, iňlis, pars, türk dillerini bilýär. Kitap okamak we sport bilen gyzyklanýar.

welaýat tapgyrynda iňlis dili dersi boýunça ikinji orna mynasyp boldy. Iki müň ýigrimi birinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda iňlis dili dersi boýunça üçünji orna mynasyp boldy. Iki müň ýigrimi birinji ýylda Robot-tehnika, tebigy we takyk ugurlary boýunça geçirilen

Mähri Ataýewa, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen on ýedinji orta mekdebiniň on birinji synp okuwçysy. Rous iňlis dillerini bilýär, iki müň ýigrimi birinji ýylda Altyn asyryň altyn zehinleri atly ders bäsleşiginiň etrap tapgyrynda iňlis dil dersi boýunça üçünji orna mynasyp boldy. Halkyň Arkadagly zamanasy diýen temada iňlis dilinde düzme, Esse ýazmak boýunça yglan edilen bäsleşigiň welaýat tapgyrynda ikinji orna mynasyp boldy. Iňlis dilinde atalar sözi we nakyllar boýunça geçirilen halkara bäsleşiginde birinji orna, Dil baýlygy, ýurt baýlygy atly bäsleşikde etrap tapgyrynda ikinji orna mynasyp boldy.
Oguz ýoly müň ýyllyklara dowam. Oguz ýoly agzybirlige rowan. Senasy dillerde ýaňlanýa öwran. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýy başdyr, oky ilçi Oguzyň. Pendi kem bolmasyn dagdan dogumyň, Ata-baba pelsepesi kowumyň, Oguz ýaýy adalatyň kemany, Oguz oky parahatlyk kelamy. Oklar jem bolanda hergiz döwülmez, Bitewülik binýadydyr döwrüleň, Agzybirlik nyşanyna öwrülen. Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Ýaýdan çykan oklar gaýtmaz garadan, Okgullydyr, hemrasydyr ýaradan. Uly syly bir agyza garadan, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Iller jebis bolsa, maksatlar myrat. Hak söýen kişiden galar ýagşy at. Hemaýat isläne çelgi, güýç-kuwwat. Oguz ýaýy, adalatyň kemany. Oguz oky, parahatlyk kelamy. Dessurdyr gök bilen zemini baglan. Syýasat köňülleň küýseňin aňlan. Ylahydan peşgeş üýtgeşik hal bar, Oguz ýaýy, adalatyň kemany, Oguz oky, parahatlyk kelamy. Çawy ýaýran ilim, joşga galk bu gün, Adyň zabt etmişdir törün kalplaryň, Dost-dogan eýledi dünýä halklaryn.

Geliň indi bolsa akyl-paýhas bäsleşigimize adalatly eminlik etjek pähimdarlar geňeşi bilen hem tanyş bolalyň. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi Nurberdi Amanmyradow, Türkmen döwlet maliýe institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallimi Ahmet Annaberdiýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň dünýä taryhy kafedrasynyň uly mugallymy Şamuhammet Akmyradow. Hormatly Pähimdarlar geňeşiniň agzalary, biz sizi akyl-paýhas bäsleşigimize hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş çaparlarymyz üçin taýýarlanan sowallar bukjasyny açyp bermegiňizi haýyş edýäris. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, men ilki bilen sizi oýnumyzyň şerti bilen tanyş edeýin. Adatdaky bolşy ýaly, oýnumyz bäş sany sowal-jogap menzilinden ybarat bolar. Siz her bir sowal-jogap menzilinde beren her bir jogabyňyz üçin Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolarsyňyz. Şeýle hem Oguz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşüp bilersiňiz. Akyl-paýhas bäsleşigimiziň altynjy oýnunyň birinji menzili Ärtogrul Gazynyň we Osman Gazynyň dolandyran döwrüne we şol döwürde Osman türkmen döwletiniň daşary syýasatyna we halkara gatnaşyklaryna bagyşlanýar. Mürzeler, sowallar, sebedini getiriň! Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Biz ilkinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Ogulsoltan size ýüzlenýäris. Ikinji sowal.
Ärtogrul Gazy ölüm ýassygynda ýatanda, ogly Osman Gaza näme wesýet edipdir? Ärtogrul Gazy şeýle diýip wesýet etýär, Eý, oglum, sen yslam dinini öz eliň bilen dünýä ýaýrat. Basyp alan ýerleriň bilen meniň asmana galan ruhumy şat et. Adalatlylygy hemme zatdan ýokarda goý diýip wesýet edýär.

Birinji Hazar deňziniň ýanynda Seljuk imperiýasynyň kiçiräk beýlige bölünýär we oň içinde Söwüt diýen şäheriň içinde olar öz hökümdarlygyny başlaýarlar we bärden Hazar deňziniň ýanynda bolýar. Şeýdip olar öz ýurtlaryny basyp alýarlar we Gara deňiz, Mermer deňiz, Ak deňiz ýanlaryny basyp alýarlar. Jene siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Indi şu taýda aýdylan-a, soragda-da görkezilen Osman Türkmen döwletiniň kiçi beglikden uly imperiýa öwrülmeginde haýsy deňizlerde agalyk etmekligi, ýardam beripdir diýýär. Haýsy deňizlerde agalyk etmekligi?
Hazar deňzi, Gara deňiz, Mermer deňizi, Egeý deňizi we hem Ak deňzi. Dogry diýip kabul edip bilsegem, emma gerekmejek jogabym bar o taýdan. Şonuň üçin soragyň berlişine görä jogabym takyk bolmaly. Kanagatlanarly diýip kabul edýäs, jemgyýetiň jogabyna. Siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa Kakageldi, indiki sowalymyz bilen size ýüzlenýäris. Dokuzynjy sowal. Osman begiň özbaşdak hereket edip, döwlet döretmegine haýsy ýagdaý ýardam beripdir?

Ýazuw iki tohum dykgynjy Döwler döwletini döretýär. Berekella Kakyýeli siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz. Indiki sowal bilen Çynar size ýüzlenýäris. Üçünji sowalnama.
Gahryman Arkadagymyz Mertler Watany beýgeldýär atly eserinde Beýik Osman türkmenleriniň döwletinde ýörite Mehter atly harby aýdym-saz topary hereket edipdir diýip belleýär. Osmanly taryhynda Mehteriň ähmiýetini düşündiriň. Şu Mehter kitapda hem bellenip geçişi ýaly, goşunyň ýurt aýdym-sazçylary bolup durýar. Aýdym-sazy şu goşunyň ruhuny galdyrmakda, ýagny söweşe taýýarlamakda aýdymyň bir ähmiýeti hökmünde uly özüniň ähmiýeti bolupdyr. Çynar, biz siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüzlenýäris. Pähimdarlar geňeşi, söz sizden. Şu wagt diňe bir çeşmelerde öwrenen zatlaryňyz däl, bir diplomatik düşünje bilen aýdanymyzda siziň ugurtapyjylygyňyzam gerek. Siz şonam ulanmaly häzirki ýagdaýda. Göz-öňüne getiriň, Mehter topary diýlende nähili eşikde, nähili lybasda, nirelerde, haýsy şertlerde şu aýdym-saz toparlary çykyş etdiler? Tanslary biler, sazlary bilen dogrumy? Çynar. Şu taýda siziň birazjyk pikir eden ýagdaýyňyzda jogabyň birazjyk baýlaşdyrmagy has takyk bolardy diýip pikir edýär. Goşjak zadyňyz barmy siziň şu jogabyňyza?
Başga goşjak zadym ýok. Öz pikirim. Çynar gynansakda Pähimdarlar geňeşiniň kararyny diňledik. Gynansak-da siz sowala jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Mehter harby aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirýän aýdym-sazlary harby ýörişlerde, hökümdarlar tagta çykanda, köşkdäki kabul edişliklerde, ilçiler bilen kabul edilende, Dabaralarda, baýramlarda ýeňiş gazananlaryna çalynmak bilen bir hatarda, Osman türkmen döwletinde soltanyň iň möhüm hökümdarlyk nyşanlarynyň biri bolupdyr. Biz bolsa menzilimiziň indinki sowaly bilen Aýjeren size ýüzlenýäris. Onunjy sowal ýene. Anadola baran Ärtogrul Gazy, Oguz han atamyzyň haýsy pendini özüne ýörelge edinipdir? Ertogrul Gazy Oguz atamyzyň ýagny hemişe agzybir bolmak hem adalatly bolmagyny aýdyp geçýär. Şonuň üçin hem şol sözüni pendetlýär özüne. Berekella Aýjeren siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Indiki sowalymyz bilen Ogulbagtsyza ýüzlenýäris. Sekizinji sowalnama. Ärtogrul Gazy Seljuk soltanynyň rugsady bilen Wizantiýanyň haýsy ýerlerine iýleýär? Şol ýerleriň ykbaly nähili bolupdyr? Ärtogrul Gazy Osman imperiýasyny döretmezinden öň, esasan, Anadola gidýär we Rum soltanlygynyň ýerlerine iýleýär. Bu ýerleriň golaýynda Ol Ortaýer deňzini, Ak deňzi, Egeý we Mermer deňizleriniň goýnundaky beglikleri özüne bakna edýär. Ol ýerdäki gadymy türkmen begliklerini, ýagny Iznigi, Bursany, Wizantiýany, Bolgariýany özüne tabyn edýär we ol döwletler Osman imperiýasynyň bakna döwletine öwrülýär.
Ogulbagt gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Ärtogrul Gazy Seljuk soltanynyň rugsady bilen Garajahisary söwüde ýeleýär. Bu ýerler Ärtogrul Gaza soltan tarapyndan mülk hökmünde berilýär. Indiki sowalymyz bilen Kerem söýüzlenýäris. Altynjy sowal. Bir müň üç ýüz kyrk bäşinji ýylda Wizantiýa tagtyny eýlemek ugrundaky özara uruşlarda ýardam bermegi üçin Orhon gazy bilen şertnama baglaşan Kantakuzen bu ylalaşygy berkitmek üçin haýsy diplomatiýany ulanypdyr? Orhon gazy Nika diplomatiýasyny alyp barypdyr, şol boýunça ol Kantakauzen hökümdary bilen özara ylalaşyk baglaşypdyr. Şol boýunça hem ol Kantakauzeniň gyzy Teodora öýlenipdir. Berekella Kerem siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa Mähri siz bilen oýnumyzy dowam edýäris. On birinji sowal. Ärtogrul Gazy haýsy oguz türkmen taýpasyndan bolupdyr? Ol nireden Gündogar Anadola barypdyr?
Ärtogrul Gazy Oguz hanyň gaý taýpasyndan bolupdyr. bolupdyr. Ol dört ýüz öýli türkmen atlysy bilen Türküstany terk edip seljuklar bilen bilelikde Mahan diýen ýerden gündogar Anadola gelipdir.
Berekella Mähri siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz, şeýle hem Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Biz Akyl paýhas bäsleşigimiziň ikinji menziline hem gelip ýetdik. Akyl paýhas bäsleşigimiziň ikinji menzili Soltan Fatyh Mehmediň dolandyran döwrüne, onuň döwründe Osman türkmen döwletiniň diplomatiýasyna, halkara gatnaşyklarynyň ösmeginde deňizçiligiň ornuna bagyşlanýar.

Fatyh Mehmet II döwründe eýlenen Morawiýa Nire aralaşmagy üçin Osman döwletiniň daýanç nokady bolupdyr. Mehmet Fatyh II Morawiýany basyp alýar, sebäbi Demirgazyk Afrika töwereklerine ýol açylmak üçin.
Ogulsoltan gynansakda sowala nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Morawiýa Italiýa aralaşmagy üçin Osman imperiýasynyň daýanç nokady hasaplanýardy. Biz bolsa menzilimiziň ikinji sowaly bilen Jennet üsti ýüzlenýäris. On üçünji sowal. Osmanly taryhynda dört asyra golaý döwletiň dolandyryş merkezi we soltanlaryň resmi ýaşan ýeri haýsy köşk bolupdyr we ony haýsy osman soltany gurdurýar? Soltan Fatih Mehmet Topkapy saraýy gurrudýar we dört asyrboýy osman türkmen soltanlary ýaşapdyrlar we we hökümdarlyk edipdirler.
Berekella Jenet siz sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz.

Bizantiýa hem şol ýerlere dalaş edenden soňra, Osmanly soltany Fatih Soltan Mehmet Konstantinoply hökman eýelenendigini de düşünipdir. Kaka geldi gynansakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz, biziň dogry jogabymyz bolsa, imperatoryň ilçilerini zyndana atdyryp jezalandyrandan soň Wizantiýa Mehmet ikinjiniň Konstantinoply hökman çozjakdygyna düşünip galýar. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Çynarsy ýüzlenýäris. On ikinji sowal.

Konstantinopol şäherini nähili ýol bilen alyp bolýandygyna düşünen soltan Fatyh Mehmet II haýsy ulgamda taýýarlyk işlerini alyp barypdyr? Konstantinopol bilen Osmanly imperiýasynyň arasyny deňiz bilen bölünýär ikisi. Şonuň üçin hem Fatyh Mehmet II ony deňiz ýoly bilen, ýagny gämi gurluşygynda özüni birnäçe gämi gurdurýar-da, şol deňizden geçýär. Jemi bir ýüz ýigrimi bäş gämisi bilen Konstantinopola eýe bolýar.

On sekizinji sowal. Fatyh, ýeňiji, eýeleýji unwanyna mynasyp bolan Soltan Mehmet II Stambuly eýeländen soň ýene nireleri öz imperiýasynyň çägine birleşdiripdir? Soltan Mehmet II Fatyh Konstantinopol eýeländen soňra Krym hanlygynyň ýerlerini, Makedoniýany, Serbiýany, Bosniýany we beýleki german döwletlerini hem öz döwletine birleşdirýär.
Siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa. Fatyh ýeňiji, eýeleýji unwanyna mynasyp bolan soltan Mehmet II Stambuly eýeländen soň, Moldawiýany, Afinany, Serbiýany, Morawiýadaky iki sany Wizantiýa şazadalygyny, jandar ogullary begligini, Trapezun, ýagny Trabzon Rum patyşalygyny, Krym hanlygyny öz imperiýasynyň çägine birleşdirýär. Biz bolsa, Kerem, indiki sowalymyz bilen sizi ýüzlenýäris. Taryhda ilkinji gezek osmanlar bilen ýewropalylaryň arasynda resmi hasaba alnan deňiz söweşi haçan bolupdyr? Haýrettin barmagyny sokdurýar. Ýewropalylar bilen söweş alyp barýar. Kerem, gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa. Baýezit I bir müň üç ýüz togsan dokuzynjy ýylda on müň adamly goşuny bilen Konstantinopoly eýelemek üçin deňizde eden söweşi osman türkmenleriniň Ýewropanyň deňiz döwletleri bilen alyp baran ilkinji deňiz söweşidir. Oňa serkerdelik eden Saryja beg bolsa osman türkmenleriniň taryhda Ýewropalylar bilen deňizde darkaş guran ilkinji deňizçileriniň biridir. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Mährise ýüzlenýäris. On altynjy sowal. Näme sebäpli, wizantiýaly taryhçy Mihail Kristowoulos, Soltan Fatih Mehmedi grek medeniýetiniň goraýjysy we dosty diýip atlandyrypdyr? Sowalyň jogabyny bilemok. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Sebäbi ol başga milletleriň dini ynançdakylaryň medeniýetine, ynanç-ygtykadyna sarpa goýupdyr, raýatlaryna adalatly çemeleşipdir. We şol sebäpli hem Mihail Kristowoulos Soltan Fatih Mehmedi grek medeniýetiniň goraýjysy we dosty diýip atlandyrypdyr. Hormatly bäsdeşli gatnaşyjylar, şunuň bilen biziň ikinji menzilimiz hem tamam boldy.

Menzilimiziň ilkinji sowaly bilen Ogulsoltan biz ýene-de size ýüzlenýäris. Otuz birinji sowal.
Süleýman Kanunynyň döwründe Osman diplomatiýasy haýsy dilleri resmi diplomatik hat alşygynda ulanypdyr? Süleýman Kanunynyň döwründe Osman diplomatik resminamalary pars, türk we arap dillerinde bolupdyr. Siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, Süleýman Kanunynyň döwründe Osman diplomatiýasy türk, grek, horwat ýaly resmi dilleri diplomatik hat alşygynda ulanypdyr. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Jeýnet size ýüzlenýäris, eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. Otuzynjy sowal.
Deňizçi Piri Reýsiň dünýäniň geografiýa ylmyna goşan goşandy nämeden ybarat? Piri Reýs, deňizçi, Osman imperiýasynyň kartasyny çyzýar we geografiýa ylmyna uly goşant goşýar. Jeýnet gynansakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, deňizçi Piri Reýs iki sany dünýä kartasyny we kitaby Bahryýe, ýagny Deňizçilik kitaby atly kitaby bilen deňiz geografiýasy ugry boýunça diňe bir osman türkmenlerinde däl, eýsem dünýäde meşhur wekilleriň biri bolup durýar. Piri reis görnükli osmanly türkmen deňizçileriniň biri hasaplanýar. Piri reis öz döwründe dünýä ylmyna, geografiýasyna uly goşantlary goşupdyr. Olaryň hatarynda onuň Kitaby Bahriýe, ýagny Deňizleriň kitaby, şeýle hem dünýä kartasynyň iki sanysynyň işlenip düzülmegi onuň işleriniň esasy mazmunyny düzýär. Piri reýs özüniň bellemegine görä, Osmanly-Türkmen döwletinde iki sany dünýä kartasyny düzmegiň gözbaşyny ol ispan deňizçisi Hristofor Kolumbyň Amerika eden syýahatynda onuň düzen kartasynyň esasynda dünýä kartasyny işläp düzýär. Taryhy çeşmeleriň bellemegine görä, Piri reýs özüniň işlerinde dünýäde ýerleşýän deňizleriň geografik taýdan ýerleşini has takyk anyklap, ony karta geçirmegi başarypdyr. Biz bolsa, indiki sowalymyz bilen Kakagelise ýüzlenýäris. Ýörüsiniz doganym. Ýowuz soltan Selim döwründe çagyrylyp getirilen we Süleýman kanuny döwründe osmanlaryň Hindi ummanyna işjeňleşmegine ýardam eden Suwets kapitanlygynyň ilkinji baştutany bolan deňizçi kim? Süleýman hanyň döwründe ýüpüň dummanynyň şol deňizde ýa-da suwasy kaktanyň deň baştutany Seýdi Agaýew. Kakgeli gynasakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa Selman reýs, ýagny Memluk Türkmen döwletinden bolan bu deňizçi Sues kapitanlygynyň ilkinji baştutany bolýar. Indiki sowalymyz bilen Çynarsyýa ýüzlenýäris. Ýigrimi altynjy sowal. Näme sebäpli Waşingtonda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň jaýynda Süleýman kanunynyň şekili goýlupdyr?
Soltan Süleýman kanuny özüniň adalatlylygy we kanunlary berk berjaý etýänligi, talap etýänligi bilen özüniň kanun lakamyny alypdyr we şol sebäpden hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongres jaýynda onuň şekili goýlupdyr. Berekella Çynar

Süleýman Kanunynyň emri bilen neşir edilen kanunlarynyň ýygyndysy nähili atlandyrylypdyr? Süleýman Kanunynyň ýazan kitabynyň ady, ýagny Kanunlar ýygyndysy, ýagny kitabyň ady Osmaniýe Kanunnamesi. Biz siziň beren jogabyňyz bilen baglylykda Pähimdarlar geňeşine ýüz Tutyarov Pähimdarlar geňeşi söz sizden. Kitabyň adyny ýygyndyny aýtdyňyz ýöne söz manysynda aýdylanda doly takyk bolmady. Ýöne bir kitapdygyny oň kanunnamadygyny aýdandygyňyz üçin jogaby kabul edýäs ýöne ýüz göterim dogry jogap bolmadygyny ýatladýas. Habaryňyz bolsun höwetlendirme hökmünde jogabyňyzy kabul edýäs. Ajeren, biz bolsa sowalymyzyň has takyk jogaby bilen tanyş edýäris. Süleýman Kanunynyň emri bilen neşir edilen kanunlarynyň ýygyndysy Kanunnama-i Aly Osman ady bilen neşir edilýär. Siz Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz menzilimiziň indiki sowaly bilen Ogulbagtyda ýüzlenýäris. Ýigrimi birinji sowal.
Ýigrimi birinji sowal, Osmanly döwletiniň taryhynda bir müň bäş ýüz otuz sekizinji ýylyň ýigrimi sekizinji sentýabrynda bolup geçen Preweza deňiz söweşiniň aýratynlygy we netijesi hakynda gürrüň beriň. Preweza deňiz söweşinde Osmanly imperiýasy Wizantiýa goşunyna garşy söweş alyp barýar we Preweza deňiz söweşinde osmanlar öz gämilerindäki söweşjeň goşuny bilen birlikde Prewezada ýeňiş gazanmagy başarýarlar. Siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanly döwletiniň taryhynda bir müň bäş ýüz otuz sekizinji ýylyň ýigrimi sekizinji sentýabrynda bolup geçen Preweza deňiz söweşiniň aýratynlygy şundan ybarat, ýagny bu söweş Osman-Türkmen döwletiniň taryhynda iň uly deňiz söweşi hasaplanýar. Osmanlylar bu deňiz söweşinde haçlylara garşy beýik ýeňiş gazanypdyrlar. Hatda häzirki wagtda Türkiýe Respublikasynda bu taryhy ýeňşiň şanyna her ýylyň ýigrimi sekizinji sentýabry Türk deňizçilik güni hökmünde bellenilýär. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Keremse ýüzlenýäris. Ýigrimi sekizinji sowal. Süleýman Birinji Osman türkmenleriniň döwletiniň çäklerini has giňelden soltandyr. Onuň hut özi näçe sany harby ýörişe gatnaşypdyr, Olaryň aglabasy haýsy sebite gönükdirilipdir? A. Ol otuzdan gowrak ýer söweşe gatnaşyp, ýörişinem edipdir. Özem esasan Afrika söweş alyp barypdyr. Kerem gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Süleýman birinji on üç sany harby ýörişe, şolaryň onusynyň Ýewropanyň çäklerinde bolmagy Osman döwletiniň daşary syýasatynyň esasy ugrunyň nirä gönükdirilendigini aýdyň açyp görkezýär. Menzilimiziň soňky sowaly Mähri siz üçin niýetlenen, eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. Ýigrimi bäşinji sowal. Süleýman kanuny döwrüniň meşhur türkmen deňizçilerinden kimleri bilýärsiňiz? Süleýman kanunynyň döwründen türkmen deňizçilerinden Haýretdin, Bahawetdin ýaly meşhur deňizçiler bolupdyr. Mähri, gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz, sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Süleýman Kanuny döwrüniň meşhur deňizçileri Oruç we Hydyr reýs, Ylýas reýs, Piri reýs, Turgut reýs ýaly beýik türkmen deňizçileri bolupdyr. Bu ýerde reýs diýmek kapitan manysynda ulanylýar. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, şunuň bilen biz üçünji menzilimizi hem tamamlaýarys. Hormatly ildeşler, bäsleşigimiziň şu ýerine siziň üçin taýýarlan sowalymyzy sanly ulgam arkaly dykgatyňyza ýetirýäris. Men Türkmenistanyň Ylmyar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň uly ylmy işgäri Serdar Maşrykow. Meniň size berjek sowalym şeýle, Är Togrul bege söweşlerde görkezen edermenligi üçin näli dereje berilýär? Siz öz jogaplaryňyzy Parahatçylygyň çaparlary gmail nokat kom elektron salgymyza, şeýle hem nol bäş altmyş bir gysga belgimize ýollap bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplara garaşýarys. Hormatly akyl-paýhas bäsleşigimize gatnaşyjylar, dördünji menzilimiň sowallary Osman türkmen döwletiniň halkara gatnaşyklaryna, diplomatiýasyna hem-de deňizçiligine bagyşlanýar.
Sowalyna jogap bermek mümkinçiligi, Ogulsoltan, siziň paýyňyza düşýär. Eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. Otuz bäşinji sowal.
Selim üçünji, Osman döwletiniň pese gaçmagynyň öňüni almaga niýetlenen nähili özgertmeleriň toplumyny girdipdir? Selim üçünji, Osman imperiýanyň pese gaçmazlygy üçin hristian çagalaryny alyp, ony eger-de şo hristian çagalaryny musulman terbiýesinde terbiýeläp, eger-de şolar güýçli bolsa, ýanyçarlaryň goşunyna iberilýär, eger-de olar akylly bolsa hem medreseler institutyna äkidilýär, akylly, paýhasly döwlete gulluk etjekler döretmek üçin. Ogul Soltan, gynansakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, bir müňý ýüz togsan üçünji ýylyň ýigrimi dördünji fewralynda Selim üçünjiniň başlan bu özgertmeler toplumy Nyzam-y Jedid ady bilen belli bolýar. Munuň netijesinde bolsa, ýagny Nyzam-y Jedid özgertmeler toplumynyň çäginde Ýewropa nusgasynda on iki müň adamlyk täze goşun döredilýär, olara täze nusgadaky birmeňzeş eşikler geýdirilýär. Deňiz floty güýçlendirilip, täze uly söweş gämileri ýasalýar. Harby mekdepler açylyp, olara ýewropaly hünärmenli mugallymlar çagyrylypdyr. Baş weziriň işi On ikileriň geňeşi atly resmi däl topar tarapyndan çäklendirilipdir. Osman döwletiniň taryhynda ilkinji gezek daşary ýurtlarda hemişelik ilçihanalar açylypdyr. Indiki sowalymyz bilen Jenet size ýüzlenýäris. Kyrkynjy sowal.
Osman döwletiniň deňiz güýçleri üçin haýsy ýeriň strategik ähmiýeti uludy? Ony ýitirseler, netijesi nähili boljakdy? Meň pikirimçe Mermer deňzi. Jenet, gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa. Geliboli, ýagny Gallipoli. Eger osmanlar Geliboli ýitirseler, Ýewropadaky ähli ýeňişlerini hem ýitirjekdi. Osmanlar üçin Geliboli Gündogar bilen Günbataryň, Egeý we Gara deňizleriniň aralygyndaky açar hasaplanýardy. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Kakageldisow ýüzlenýäris. Otuz üçünji.
Osmanly döwletiniň patyşalarynyň arasynda ilkinji bolup halyf derejesini alan hökümdar kim? Osman soltanlary haýsy ýyllarda halyf derejesini öz ellerinde saklaýarlar? Selemýogyň döwründe halyf derejesini alýar. Bir müň bäş ýüz on ýedinji ýylda Reýdanyda bolan söweşlerde şu Memluk döwletini ýeňýärler. Şeýdip, Mekgäniň açary hem-de halyflyk derejesi Selemýogla berilýär. Şol ýyldan başlap hem, ýagny bir müň bäş ýüz on ýedinji ýyldan bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýyla çenli Osmanly döwleti halyf derejesinde bolýar. Berekella Kakgeldi siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz.

Otuz altynjy sowalnama. Mahmyt ikinjiniň dolandyran döwründe haýsy döwlet bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýlupdyr? Beýik Britaniýa. Çynar gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Mahmyt ikinjiniň döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen diplomatik gatnaşyklar ýola goýulýar. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen Aýjeren Süýe ýüzlenýäris. Kyrk ikinji sowal.
On altynjy asyrda Hindi ummanyny işjeň hereketleri alyp baran Osman döwletiniň esasy garşydaşy haýsy?
On altynjy asyrda Osman döwletiniň Hindi ummanyndaky garşydaşy Portugaliýa bolupdyr.
Berekella Aýjeren siz berlen sowala doly we dürs ýagdaýda jogap berdiňiz we Oguz hanyň altyn peýkamyna mynasyp bolduňyz. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Ogulbagt size ýüzlenýäris. Otuz ikinji sowal.
Osmanly döwletiniň ilkinji ilçihanasy haýsy soltanyň döwründe we nirede açylypdyr? Osmanly döwleti ilkinji ilçihanasyny Ahmet II-niň döwründe bir müň ýedi ýüz ýigrimi sekizinji ýylda Russiýa döwletinde açýar. Ogul wagt gynansakda siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Soltan Selim üçünji döwründe bir müň ýedi ýüz togsan üçünji ýylda Londonda Osmanly döwletiniň ilkinji ilçihanasy açyldy. Ilkinji ilçi Ýusup Agäh Efendi bolupdyr. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly y Kerem siz bilen dowam edýäris. Kyrk birinji sowal.
Häzirki Suwes kanalyny gurdurmak pikirini ilkinji bolup haýsy Osman soltany öňe sürüpdir, emma amala aşyryp bilmändir? Bir müň sekiz ýüz elli dokuz, altmyş dokuzynjy ýyllar diýip gürländir. Kerem gynansakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Häzirki Suwes kanalyny gurdurmak pikirini Ilkinji bolup Ýowuz soltan Selim öňe sürüpdir. Emma ony amala aşyryp bilmändir. Biz menzilimiziň indiki sowaly bilen Mähri size ýüzlenýäris. Otuz sekizinji sowal.
Haýsy Osman soltanynyň döwründe döwletde deňiz güýçleriniň düýbi tutulypdyr? Soltan Fatyh Mehmetiň döwründe deňiz güýçleriniň düýbi tutulypdyr. Gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Osman Gazynyň ogly Orhon Gazynyň döwründe döwletde deňiz güýçleriniň düýbi tutulypdyr. Umuman, ýaňysowarymyzdan gelip çykmagyna görä, Orhon birinjiniň döwründe ilkinji gezek Osmanly döwletinde harby deňiz güýçleriniň düýbi tutulýar. Bu harby deňiz güýçleriniň çäginde bolsa birnäçe gämi gurluşyk kärhanalary işe girizilýär we bularyň arasynda birnäçe gämiler, ýagny Öwlýa Çelebiniň Deňiz saparlary hakyndaky beýikleriň peşgeşi atly eserinde hem osman gämileriniň ýa-da bolmasa beýleki harby-deňiz maksatly ulanylýan gämiler barada hem birnäçe maglumatlar agzalyp geçilýär. Bu ekranda görşüňiz ýaly Galeas gämisi Osmanly döwletinde esasy bir harby-deňiz gämileriniň biri bolup durýar. Mundan başga hem birnäçe gämi gurluşyk kärhanalarynda Osman Türkmen döwletiniň birnäçe Harby-deňiz maksatlary gämileri ulanylmaga berilýär. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, şunuň bilen biz dördünji menzilimizi hem geçirip gutarýarys. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, biz oýnumyzyň bäşinji menziline başlamakak. Pähimdarlar geňeşine ýüz tutýarys. Birinji saýlama tapgyrynyň altynjy oýnunyň dördünji menzilini jemledik. Sowallara doly takyk jogap berilişine görä, bäsleşige gatnaşyjymyz Aýjeren Annageldiýewa ýeke-täk dört utuk bilen öňe saýlanmagy başardy. Edil şonuň ýaly-da Jennet. Çynar, bularyň bolsa meňzeş, hersiniň iki utugy bilen üç sany bile gelýändigini aýdasymyz gelýär. Netijede, Akmämmedowa Jennet, Kakgeldi Akmyradow hem-de Çynar Garlyýewa üçüsiniň arasynda häzir bäsleşigimizi dowam etdireris. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, Pähimdarlar geňeşiniň gelen netijesine görä, üç sany bäsleşige gatnaşyjymyz Jennetiň, Kakgeliniň hem-de Çynaryň arasynda özara ýaryş gider we bu bäsleşikde sowallarymyz diňe siz üçin niýetlener. Biziň altynjy oýnumyzyň bäşinji menzili Osman Türkmen döwletiniň döwlet dolandyryşyna we diplomatik däplerine bagyşlanýar. Jennet, jemleýji menzilimiziň ilkinji sowalyna siz jogap berersiňiz. Kyrk dördünji sowal. Türkmen döwletleriniň taryhynda ilkinji bolup bir müň sekiz ýüz ýetmiş altynjy ýylda Osmanly döwletinde Konstitusiýa yglan edildi. Bu ilkinji Konstitusiýa haýsy at bilen atlandyrylypdyr? Adalat Konstitusiýasy.
Jennet, gynansak-da siz sowala nädogry jogap berdiňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa. Soltan Abdylhamid II döwründe yglan edilen ilkinji konstitusiýa kanuny esasy diýlip atlandyrylypdyr. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen Kakageldi size ýüzlenýäris. Kyrk dokuzynjy sowalnama.
Myrat birinjiniň ogly Baýezit nähili lakam alypdyr? Beýle lakam oňa näme sebäpli berlipdir?
Myrat Pyryň ogly Baýezit Ýyldyrym lakamy bilen meşhur. Ol döwleti bir müň üç ýüz segsen dokuz-bir müň dört ýüz ikinji ýyllarda dolandyrýar. Oňa Ýyldyrym lakamynyň berilmeginiň esasy sebäbi hem şol döwürlerde Baýezit Ýyldyrym türkmen begliklerini güýç bilen örän gysga wagtyň içinde birnäçe türkmen begliklerini boýun egdirýär. Ýyldyrym diýilmegiň sebäbi hem şeýle bir çalt eýläpdir diýýär, şonuň üçin hem Baýezit Ýyldyrym diýip atlandyrylypdyrlar. Berekella Kakgeldi siz sowala doly we dogry jogap berdiňiz. Menzilimiziň indiki sowaly bilen Çynar biz size ýüzlenýäris. Kyrk ýedinji sowal.
Osman döwletinde daşary ýurtly täjirlere ýeňillikleriň berilmegini göz öňünde tutýan şertnamalara näme diýlipdir?
Soragyň jogabyny bilemok. Çynar gynansakda siz berlen sowala jogap berip bilmediňiz, biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanly döwletinde daşary ýurtly täjirlere ýeňillikleriň berilmegini göz öňünde tutýan şertnamalara kapitulýasion şertnamalar diýlip at berilýär.

Hormatly adamlar, bilşimiz ýaly, bäşinji menzil hem tamamlandy. Görkezilen netijeler boýunça üç dalaşgäriň arasynda dowam etdi, ýagny Jennet, Kakageldi, Çynaryň arasynda goşmaça tapgyrymyz geçdi. Şu üç dalaşgäriň arasynda-da Kakageldi özüniň biraz biliminiň artykdygyny görkezmegi başardy. Netijede, biziň birinji saýlama tapgyrymyzyň altynjy oýnunyň jemleri boýunça, Aýjeren Annageldiýewa bilen Kakybeldi Akmyradow ýeňijiler diýip yglan edilýär.
Hormatly ýeňijilerimiz, biz siziň gazanan ýeňşiňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýarys. Geliň indi bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine ukybyňyzy, başarnygyňyzy, Zehiniňizi, ugur tapyjylygyňyzy ýene bir gezek görmek maksady bilen, size şu ak öýümiziň içine ýerleşdirilen taryhy wakalary, şeýle hem taryhy şahsyýetlerimizi özüne jemleýän suratlar barasynda hem gürrüň bermegiňizi soraýarys. Ine, Kakageldi, siz ýanyňyza ýerleşdirilen bir taryhy wakany beýan etýän suraty, Aýjeren siz bolsa Ärtogrul Gazynyň heýkeliniň suratyny suratlandyryp, onuň alyp baran işleri barada gürrüň beräýseňiz. Fatih Soltan Mehmet jemi altmyş sany gämini Halyç aýlana sürýär, ýagny altmyş gämini adanyň üstünde dört ýarym kilometr ýolda, ýagny gämileriň aşagyna zeýtun ýagyndan gowy edip ýaglanan sallary aşaklaryna goýup, özleriniň esgerlerini şol gämiler süýredip, Halyç aýlana getirýär. Bu gämiler bolsa Konstantinopol gabawydaky esasy gerek bolan güýçleriň biridir. Şu gämileriň kömegi bilen ondan soňra jemi Fatih Soltan Mehmet bir ýüz ýigrimi bäş gämiden ybarat özüniň floty bilen bir müň dört ýüz elli üçünji ýylyň ýigrimi dokuzynjy maýynda Konstantinopoly gabap, ol ýerde ýeňiş gazanýar. Bu bolsa osmanly türkmenleriň taryhynda uly ýeňiş hasaplanýar. Şol ýeňişiň netijesinde Osmanly döwleti, ýagny üç sebitde, Aziýada, Afrikada hem-de Ýewropada, çatrygynda ýerleşýän beýik imperiýa öwrülýär. Siziň hem görşüňiz ýaly suratda Ärtogul Gazyny görýärsiňiz. Ärtogul Gazy çep elinde galkan, ýagny ýüzünde ýolbarsyň suraty bolan galkany saklap dur we sag elinde bolsa şol döwrüň däplerine görä eger gylyjyny saklap dur. Ol Türkmenistanyň günortasynda bolan Mahan diýen ýerden öz komdaşlaryna kömek bermek üçin gündogar Anadola tarap gitýär we şol ýerde hem iki sany goşunyň söweşip duranyny görýär we Tarapdarlary bilen maslahatlaşýar-da, ýeňilýän tarapa goşulýar-da, Alaeddin şol döwrüň patyşasy Alaeddin Keýkubat üçünjiniň tarapyna geçýär we şoň ýeňiş gazanmagyna sebäp bolýar. Alaeddin Keýkubat oňa sowgat hökmünde Söwüt hemem Garajahisar diýen ýerleri mülk hökmünde berýär we şol ýerde hem Ertogrul Gazy öz kowumdaşlary bilen ýurt tutýar. Oguzhan atamyzyň agzybirlik hakynda aýdan pentlerinden ugur alyp, Ärtogul beg hem öz kowumdaşlary bilen ähli türkmen begliklerini agzybirlige birleşmäni çagyrýar.
Geliň indi bolsa, ýeňijilerimiz bilen birlikde parahatçylygyň, türkmen diplomatiýasynyň nyşanyna öwrülen Oguz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny ýokary galdyrmak dessuryny geçireliň.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar, gelin-indi bolsa, bäsleşigimize gatnaşyjylar üçin hemaýatkärlerimiz tarapyndan taýýarlanan ýadygärlik sowgatlary gowşurmak üçin Pähimdarlar geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly myhmanlar, bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyz! Biziň Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Oguz hanyň ýörişleriniň esasynda parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikir ündelýär. Ýaý, hökümdarlyk, peýkam, ilçi diýip hasap edilýär diýip belläp geçýär. Şo nukdaýnazardan şu günki geçirilen Parahatçylygyň ýaş çaparlary atly akyl-paýhas bäsleşiginiň Osman döwletiniň daşary syýasaty we diplomatiýasyna bagyşlandy. Biziň mekdep okuwçylarymyz bu mowzuk boýunça örän taýýarlykly gelendiklerini subut etdiler. Hut şol sebäpli biz bu gatnaşyjylarymyza Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiziň, Arkadagly Serdarymyzyň ündeýşi ýaly, bu ýaşlarymyzyň ylymly, bilimli, terbiýeli, watansöýer ýaşlar bolup ýetişmeklerini arzuw edýäris we şu günki geçirilen bäsleşigiň netijeleri boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan ýörite taýýarlanan ýadygärlik şahadatnamalary we taryh patlaryny gowşurmagy rugsat ediň. Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň dokuzynjy synp okuwçysy Ogulbagt Baýryýewany, Aşgabat şäheriniň dil derslerini gurnaşdyryp öwredilýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň on birinji synp okuwçysy Ogulsoltan Orazberdiýewany, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň daşary ýurt dillerini ýöriteleşdirilen on ýedinji orta mekdebiň on birinji synp okuwçysy Mähri Ataýewany, Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň on birinji synp okuwçysy Çynar Garlyýewany, Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän Mekdep-internatyň on birinji synp okuwçysy Kerem Durdyýewi Aşgabat şäheriniň dil dersleri çuňlaşdyryp öwredilýän segsen ýedinji ýöriteleşdirilen orta mekdebiň onunjy synp okuwçysy Jennet Akmamedowany ýörite Hormat hatlary bilen sylaglanylýar. Edil şonuň ýaly-da, şu günki bäsleşigimiziň ýeňijileri bolan Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyň on birinji synp okuwçysy Aýjeren Annageldiýewany, şeýle hem Ikinji ýere mynasyp bolan Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyň on birinji synp okuwçysy Kakageldi Akmyradowy ýeňişleri bilen gutlamak bilen, olara hem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýörite taýýarlan Hormat hatlary bilen sylaglanýarlar. Ýaşlarymyz bu bäsleşige taýynlanýan wagtynda olaryň mekdep mugallymlarynyň, şeýle hem. ene-atalar tarapyndan uly üns berilýändigini görkezýär. Elbetde, bu zatlaryň hemmesi bizi begendirýär. Näme üçin diýlende, biziň ýaşlarymyz geljekki nesillerimizi has-da terbiýeli, ylymly, bilimli, watansöýer bolup ýetişmekleri üçin taryhymyza üns bermekleri bizi has-da begendirýär. Ýaşlarymyza şeýle bäsleşiklerde hemişe ýeňişli ýerleri gazanmaklygyny arzuw edýäris. Biziň şeýle bäsleşikleri geçirmegimize, ýaşlarymyzyň şeýle bäsleşiklerde Synanyşyklary görüp, ýeňişlere ýetmegine şertleri döredýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň ýaşlara berýän ähmiýetini, gadyr-gymmatyny, bildirýän ynamyny ödemeklik üçin ynandyryjylykly zähmet çekjekdigimizi ynandyrasymyz gelýär. Bu şertleri döredip berýänleri üçin Gahryman Arkadagymyza, mähriban Prezidentimize hem-de Arkadagly Serdarymyza ullakan sag bolsun aýdýarys.

Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly myhmanlar! Ine şunuň bilen, Parahatçylygyň ýaş çaparlar akyl-paýhas bäsleşigimiziň birinji saýlama tapgyrynyň altynjy oýnuny hem geçirip gutarýarys. Şeýle hem akyl-paýhas bäsleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren hemaýatkärlerimize, hususan-da, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine, Abadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Aýdyň gijeler hojalyk jemgyýetine, Muhammet Balkan hojalyk jemgyýetine, Röwşen hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasyna, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutyna, Türkmen haly döwlet birleşigine, Gündogar şöhlesi nusga haryt nyşanly milli önümleri hojalyk jemgyýetine, şeýle hem ekologik taýdan arassa we berk kraft kagyz önümlerini öndürýän Ýedi dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýäris. Biz ýaşlara okamaga, döretmäge, taryhymyzy we geçmişimizi giňden öwrenmäge döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimize, Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsun aýdýarys. Goý, hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklardan rowaçlyklara beslensin! Gepleşigi alyp bardy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň üçünji ýyl talyby Kuwwat Mämedow. Hoş, sag boluň!